Bukulyp görülmän galan syr işi galmaz. Selim Kertiýew, özi gorjawly bolup, bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda doglan. Dokuzynjy mikroraýondaky garry öýüni bir çagşanhana öwrüp, ýeňli gyzlary getirip, aýdylmasy utanç bolan işler bilen meşgullanyp, bu gyzlar öýi arassalamana gelýär diýip, dili bilen şol öýde kän işleri çöwürýär. Ondan başga-da, gyzlary işe, okuwa saljak we işini düzedip berjek diýip, aldap, wezipesine buýsanyp, haram işler edip, pulam alýar. Nazar aç! Görýäňmi? Her daň aşygyň aşagyndan ýene sen çykýaň. Soň diňe özüňden gaty görgün. Selim dil Atdaýew barka oňa ynam bildirip, Awtobana barlag ugradyldy. Geçen ýylyň aýaklarynda. Şol wagt işi ýapdy diýip, Nazar Aç Selimdile işgärleň üsti bilen gymmat bahaly Vertu telefony el-aklyk diýip berdi. Soňra Nazar Açdan esasy pul almaly bolanda, Nazar Garyp, Men Merdany işgärime berdim, saňa bermedimi diýýär. Emma şol wagt Merdan awariýa düşüp, Aradan çykyp, şeýdip Kertiýew Nazar Garypdan sokulyk galdy. Şol döwürde Atamelhem kärhanasynyň dolandyryjysy bezirgen bolup, hapakirli işlerini hem-de aktlara, dokumentlere şonuň goluny ulandylar. Iş işden hem barlyk geçenden soň Nazar ajyň oňa gahary gelensyran bolup, Ony işden aýryň diýip, eliniň tersi bilen işden kowup goýberdi. Eger birden awtobanda kemçilik tapylaýsa, onda Bezirgen bilip goýgun, sen iň birinji ýörejekleriň hataryndasyň. Bezirgen, Belki, muňa gijem bolsa düşünen bolsaň gerek. Serdar, Bilip goýgun, eger awtoban üçin biri basylmaly bolsa, onda sokulyk galan raýat basylman, hut Nazar çüýrügiň özi ýöremelidir. Seň adalatyňy şonda göreris. Selim Dil öz açgözlügini edip, öý produktlarynam Köşe alyjylaryň başlygy Seýit Seýitmuhammedowiç, ýagny Geldi Putiniňem jigisi bolan şonuň boýnuna goýdy. Selim Dil Kertiýew bu-da Bäherdenli Polodişanyň ýanynda özüni üfletmäni, çüfletmäni hem-de doga-tomarlary alyp, işe gatnan ýaly gatnaýar. Telim dil öz ýatyp turan ärli bolan gyzlaryna-da Kabminiň içki syrlaryny höwes bilen aýdyp berýär. Biz olaryň her biriniň atlaryna çenli hem bilýändiris. Telim diliň Marda-da her hili işlere dilini hem burnuny sokup biler. Telim dil kursdaşlaryna daýanyp, köp banklarda-da öz adamlarynyň işini etdirip, para hem aldy. Milli howpsuzlyk ministrligine degişli bolan Mergen Gyrkanyň we Juma Gazaň atlaryny berip, adamlardan peýdalanýar. Daýhan bankda-da özünden uly gyz dogany Maral Kertiýewa işläp, onuň bilen hem konwertasiýa degişli köp işleri çözüp otyrlar. Selimiň aýaly Merjen Wneşekonombankda, ol hem konwertasiýa edip, üsti açylyp, işden basylman, öz arzasy bilen çykdy edildi. Selim dil. Serdaryň özi meni gowy görüp, belli diýişe diýip, buýsanyp, Kabminiň içki syrlaryny orta paş edipdir. Agzyndan süýdüň ysy gitmedik Selim dil, hatda agasynyň tizlik üçin saklan polisiýaň ýol gözegçilik gullugyň işgärine dazdyrylyp, çaga häsiýetli, Meni Serdar belledi diýip, ol gaýa öz syrtynyň razmerini höwes bilen görkezýär. Selim dil, hatda Gurbangulynyňam üstünden adamlaryň ýanynda gülüp ýör. Ondan başga-da, eger Serdar bir ýeri uçmaly ýa-da gitmeli bolsa-da, onda agzyna jaň kakylan ýaly, eýýäm gyýbat edip ýetişýär. Jumagazak we Mergen Gyrkan ýaly adamlara hem-de göýä öýüni arassalamana gelýän gyz-gelinleriniň giden syrlardan habarlary bar. Bu zatlardan daşary Mergen Gyrkana öz şahsy işlerini etdirýär. hem-de Içeri işler ministri Hydyrowyň kömekçisi bolup işleýän Rahyma we Içeri işler ministrliginiň kadr bölüminiň başlygy Döwlete öz hyzmatlaryny bitirtýär. Selim dile bir iş haýyş etjek bolsaň, onda öz mellegi ýaly üç ýüzlük Land Cruiser-iň bahasyny bermeli. Selim, öz dilinden çykan söze ýalanam bir diýip göräý, gaýratyň bolsa. Indi bolsa, gara garnym diýip, öz ogurlan millionlarça, kimsi bolsa milliardlarça pullaryny az görüp, halkymyzyň paýyny alyp, magazinlerde gije-gündiz adamlaryň ukusyndan kesip, uzyn-uzyn nobatlar döretdirip we taryhy geçen gurçukdan harytlary halkymyza dözüp, jan saglyklaryna-da uly zyýan ýetiren dört kelleli ýuwdarhalaryň kimlerdigini size ýetireýin. Maksat Sopyýew, Ýagny Makar. Bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda Hitrowkada, Pokrow köçede doglup, Gamyş kafede tur-otur kersen getir bolup işleýärdi. Soňra bu Şammy ýegeniň tur-otur kersenine öwrüldi. We buny wagtyň geçmegi bilen Şamyradyň ştangisti bolany üçin Şamyrat Makary Hojaguldan Ahal alyjylaryň orunbasary edip bellemekligini haýyş edeni üçin Makar Latok Ahal alyjylaryň orunbasary bolup, ýagny Hojagulynyň hem latogy bolup işläp başlady. Kabmin Atdaýew Selim Kertiýewi barlaga ugratdy. Ahal alyjylara girdi, gül ýalak diýip çykdy. Maksat Sopyýew bilen Hojaguly dilleşip, bäş ýyl srogy geçen ýaglary welaýatlara ugratdy. Welaýatlarda ýag ýok diýip, gymmat bahadan satdylar. Ol ýagdan hatda saglyk zyýanyny çeken raýatlar az däldi. Halk bolsa gyşda sowukda Gijelerine oçerda durýardylar un we ýag üçin. Soňra bolsa halka bitli un satdylar. Alsaň al, almasaň bu-da ýok diýdiler. Soňra bitli uny mallara satdylar. Bahasyny alty ýüz hem müň manada goýup mallara satdylar. Soňra bolsa gara zaýa bolan buhankany halka dözüp, hiç hili it hasabyna kabul etmän, iki manat elli teňňeden satdylar. Soňra bolsa adam başyna iki çörekden Heňli buhankany halka paýladylar. Maşgalada dokuz-on adam bolsa-da, pinine-de bolman, ondan artyk bermediler. Adamlar urşup, goh-dawa edip, zawmaklar bilen sögüşip, gargynyp gidýärdiler. Aslynda, ýokary hili unlar halk üçin gelse-de, halkyň hiç haçan dişine degmeýär. Ol ýarty ýolda hukuk goraýjy işgärleriň öýleriniň törüne çenli mugt bahadan gelýär. Halka diňe birinji sort un paýlanyp, bir haltasy iki ýüz manat bolsa, o bahadan satylman, ony tanşyň üsti dört ýüz manada, köçeden barsaň, alty ýüz, ýedi ýüz manada gymmat bahadan satylýar. Lýaşka meselesinde hökümet tarapyndan on alty manat bellenilip, emma welin, men size şony Amerika bilen deňäsim gelýär. Amerikada ortalama aýlyk üç müň, dört müň dollar bolup, halal bolmadyk lýaşkalaryň bir kilosy Iki dollar töweregi. Emma welin Türkmenistanda dört dollar elli sent. Serdar, buýsanjak bolsaň, bu bahalar bilen hem buýsan-da. Hojaguly, Begenç, Selim hem-de Maksat Sopyýew, bulaň hemmesi işiň içinde. Lýaşka, un, çörek, bulaň bahasy gally. Halk urşup, aglap alyp gidýärdiler. Çörek irden gelýärdi. Dokuza çenli gutardy diýýärdiler. Ýigrimi sany adama berip, galan çörekleri bukýardylar. Halka bermän. Gije maşyn getirip, maşyny ýükleýärdiler zagmaklar. Bu mallara berilýän buhankalary, ýagny iki manada satylýany Maksat Sopyýewe barýardy. Maksadyň öz talaby eken. Bermek bolanok. Prezidentimiziň karary bar diýýärler. Bir aýal alýar-da, prezidende hat ýazýar. Öz maşgala ýagdaýyny düşündirjek bolup, Ýag, çörek alyp bilemok diýip, iki sany maýyp çaga saklaýan aýalyň prezidende ýazan hatyny ýitirim edýärler. Bu haty ýazan pensionerka daýzanyň gelni ýogalýar welin, sekiz-dokuz sany agtygyň eklenji daýzanyň boýnuna düşýär. Daýza köşe alyjylara barypdyr, ýöne köşe alyjylaryň başlygy diňlemändirler. Hojaguly Arkadag şäherinde kabinetde oturyp, hemme zady telefonyň üsti bilen kontrol edýär. Hojagulynyň saglyk daçasynda hemme keýp edýärler. Ýaşajyk gyzlar bilenem ýatym-turym edýärler. Hatda Atdaýewem baryp, bile keýp eden bolar. Selim, şu zatlara ýalanam diýip gör-dä gaýratyň çatsa. Hojaguly, senem Arkadagdaky ofisiň içine çenli meniň bilgim bardyr. Kimler gelýär, näçe we haçan? Gerek bolsa, oňa-da hem beýleki işlere-de geleris. Biz bolsa ýene-de Makar bilen dowam edeliň. Bu Makar Sopyýew Şamyrat ýegeniň hemme pul işlerini ýerine ýetirip, algy-bergi, dolandyryş we kirli pul ýagny elli-ýüz million dollarlyk işleri muňa ynanýar. Gepleşigimiz has gyzykly bolsun diýip, men size bular barada bir parça masgara durmuşlaryny aýdyp bereýin. Döwründe Maksat we Ebu Bekir öz aralarynda Şammy ýegeniňkini götermekde ýaryşyp, gabanyp, duşman boldular. Şeýdip, Ebu Bekir we oň dogany Begenç Makary gamyş restoranynda it ýenjen ýaly urdular. Soňra bu iki ştangist öz aralarynda gürleşmän gezip, Şammy ýegen bir gün Dubaýa gidende, Makaram makkažopa ýörite Ebu Bekiri ýamanlamaga Türkmenistandan halta-halta gep-gybatlary Dubaýyň aeroport tamožnýasyndan geçirýärler. Şeýlelik bilen Makary Şamyradyň halowy diýip tanýarlar. Eýse näme, maşynyň açary üstüňe zyňylarda, senem ony gapyp, ok ýaly gapysyny açyp berersiň-de halop bolmarsyňmy, hä, Makar? Soňra Ebu Bekir Şammy ýegeniň bajasy bolup, wlas gelenini duýup, duşmançylyk aradan gidýär. We şonda Makar ahmyr edip, Eger men emirek şulara duşan bolsam, we kelläni işleden bolsam, giýew bolardym diýip, gaty-gaty gynanç bildirip, ahmyr çekdi. Mundan daşary hem Hojaguly Makaryň Şammy ýegeniň latoklyk wezipesini edýänini bilip, oňa ahal alyjylarda doly erkin berip, eger biri barlag eläýse, onda Hojaguly ajaň edip, telefony barlagçylara berip, olary peş edip hem tozadyp goýberýär. Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň alyjylar kärhanalary tarapyndan hemme produktlar ýuwdurany üçin, Serdaram bu zatlary kontrol etmedigi zerarly, halkymyzyň deň ýarsy öz rysklaryny başga ýurtlaryň hökümeti tarapyndan ogurlanmadyk saçak-bereketlerinden özüne paý sorap, Gözlemäne, almana eýsem gitmezmi? Näçär halkymyza hökümet tarapyndan iň bärkisi gara çöregem dözülmän, ony mallara satylyp, daşary ýurda gitmekligimize ýene-de halk günäkärmi, hä? Serdar, Allanyň ýaradan garynjasam öz ryskyny daş-töweregnden tapýar ahyryn. Biz balalarymyzy taşlap, ýagny messimize çydaman daşary ýurtlara gidýäsmi, hä, Serdar? Indi bu haklarym aýtman, özümiz bilen Gara topraga sünüp gitmegimizi hak görýäňmi-hä, serdar? Besdir indi! Artyk senem oýan, serdar! Ýa-da özüňize gowy serediň. Salam aleýkum.